Joël? Am.
Kanns du mir erklären, wat Kultur heescht? Jo, Kultur ass de Géigendeel vun Natur. Dat heescht, all déi Saachen, déi d'Mënsche fir sech selwer opgebaut hunn a benotzen a wat net einfach esou op eisem Planéit wiisst. Dat ass eng ganz wäit gefaassten Definitioun. Wa mer déi elo an de Bezéiungskontext, an domat mengen ech einfach nëmmen zwëschemënschlech Geschehnisser, setzen, mécht dat et net nach vill méi komplizéiert? Dach, mee ech mengen, et ass esou e komplizéiert Feld an esou e wäitleefegt Feld, datt et vläicht guer net esou schlecht ass, fir eng ganz graff Definitioun ze hunn a sech da schrëttweis unzenäheren. Ok, dann näheren du, ok, dann näheren du an ech eis géigensäiteg un, well mir hu jo och Diskussiounskultur, déi eis matenee verbënnt.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Ma moien a wëllkomm bei Méi wéi Sex. Hannert dem Mikro sëtzen d'Anne. An de Joël.
Anne, du wollts mat eis iwwer, oder mat mir iwwer interkulturell Bezéiunge schwätzen. An du hues d'Fro elo schonn opgeworf, Wat ass eigentlech Kultur? Wat, wat fir ee Kulturbegrëff giffs du da elo huelen, fir sech deem Thema unzenäheren? Et ass e bësse witzeg, well ech war elo iwwer 10 Joer Kulturjournalistin a mir huet de Begrëff gefall, well et immens schwéier ass, sech ze eenegen, wat e bedeit. An doduerch hues de en immens breet Feld, op deem s de ronderëm turne kanns. Ech wollt nach soen, also um Duden-Site, wann ee kuckt, gëtt et sechs verschidden Definitiounen. Do ass déi opgetaucht, déi s du elo grad ginn hues. Mee. Et mierkt een eben, do kënnt ee guer net esou séier beieneen. Ech giff elo mol fir eis Folleg hei virschloen, dass mer e Kulturbegrëff huelen, dee mat ebe verschiddene Verhalensweisen ze dinn huet, dee mat Saachen ze dinn huet, déi engem säin Alldag prägen. Ech gi puer Beispiller, Also dat eent kann Iesskultur sinn, dat anert kann Diskussiounskultur sinn. Also dat heescht, ech gesinn et scho sou, dass dat och. op enger Plaz zwëschen zwee Mënschen, déi op deer selwechter Plaz op d'Welt komm sinn, déi déi selwecht Sprooch schwätzen, et do awer kulturell Ënnerscheeder och kënne ginn. An ech fannen et wichteg, dat esou ze benotzen, well et elo net drëm geet, Kann ech mat enger Persoun Sex hunn oder mat enger Persoun zesumme sinn, déi op der anerer Säit vun der Welt wunnt? Dat ass och e mega spannend Thema, dat wäerte mer och uschneiden, mä ech fannen, de Kulturbegrëff sollt ee ganz flexibel huelen. Mhm.
Dat gëtt jo och an der Lescht oft vun, soen ech mol, méi rietse Kreesser gëtt dee Kulturbegrëff oft heiansdo e bësse sou mëssbraucht, fir am Fong eppes aneschters ze soen, wat een dann net soe wëll, well een net dat Wuert soe wëll, nämlech fir säi Rassismus e bëssen ze verstoppen, also datt een dann vun anere Kulturkreeser schwätzt. Genau. déi esou anescht wieren, an dat gëtt awer dann ëmmer, witzegerweis, well dat jo de genaue Géigendeel ass, ëmmer e bësse sou biologiséiert oder sou naturaliséiert, dat ee seet, jo déi Leit, déi, déi kënnen am Fong näischt fir, mee déi sinn einfach esou, déi hunn eng aner Kultur wéi mir. Genau, ja. An also et geet elo explizit net dorëm, fir elo Leit an iergendwelch komesch Kreeser anzedeelen an ze soen, dat sinn déi an déi Kulturen, mee einfach Ënnerscheeder, déi duerch Erzéiung, duerch Sozialiséierung entstinn, an an zwëschenmenschleche Bezéiungen eben zu, jo, Spannunge fannen ech gutt, well dat ka jo souwuel positiv wéi negativ sinn, féiere kënnen an e bëssen, jo, driwwer schwätzen, wéi een domadder ëmgoe kann. Mir ass elo och nach agefall, well s de dat mat deene Rietse gesot hues, also mir hunn där jo och zu Lëtzebuerg an je nodeem wéi ee Kultur definéiert, kann een natierlech soen, okay, déi Riets hei zu Lëtzebuerg, déi sinn, wéi mir zu Lëtzebuerg gebuer sinn, schwätzen déi selwecht Sprooch, se hu verschidden änlech Verhalensweise wéi du an ech. An obwuel mer eis da kulturell op e Stéck wäit no sinn, fannen ech si ultra onsexy an dat wëll ech heimat nach eng Kéier betounen. Dat heescht, et muss een net onbedéngt d'selwecht si fir Unzéiung ze verspieren. Ma Joëlle, wa mer da lo bësse bei eisen Thema asteigen, Has du da schonn eng Kéier eng interkulturell Bezéiung, denger Definitioun no? Dat ass eng gutt Fro. Also wou s du dat Thema virgeschloen hues, hunn ech geduecht, okay, am Fong hunn ech dozou jo net esou vill ze soen, well déi Leit, mat deenen ech eppes hat, an mat deenen ech Bezéiungen hat, déi ware mir kulturell jo all relativ no, mee déi selwecht Kultur haten se ni, well ech hat na ni eppes mat Persounen, déi e lëtzebuergesche Pass hunn zum Beispill. An och dat giff jo net onbedéngt heeschen, datt déi Leit tatsächlech genau déi selwecht Kultur hätte wéi ech. Also vun dohier ass meng Äntwert en Äh, däitlechen Jein an äh, wahrscheinlich awer éischter en Jo, well ech dann awer mat verschiddene Saache konfrontéiert wär, déi ech vläicht net ëmmer sou verstanen hunn oder déi e bëssen anescht wären. Mä bei mir ass et e bëssen ähnlech wéi, wéi bei dir. Also ech hu bëssen eng däitsch Flatrate, hunn ech gemierkt. Also de gréisste Prozentsaz vu Mënsche, mat deenen ech jee Sex hat oder Relatiounen hat, waren effektiv däitsch. Do kann een iwwregens och da soen, datt een eng binational Relatioun hat oder wéi ech elo eben huet. An et geet awer wéi gesot net just ëm déi Nationalitéiten, mee eben och ëm kulturell Ënnerscheeder. Dat heescht, ech hu vill Ähnlechkeete mat mengem Partner, deen ech och elo wäert bestueden. An ech hu gemierkt, dass mer, je nodeem wéi ech de Kulturbegrëff ausleeën, och Ënnerscheeder hu wou mer awer kulturell vunenee geléiert hunn. An doduerch kënnt jo dann och dee Begrëff vum Inter. duerch d'Interaktioun eigentlech mat an d'Spill. Du hues elo vun deene graduellen Ënnerscheeder geschwat. Kanns du mer wannschgéft e Beispill ginn, wéi een dat erkläre kann? Also een Ënnerscheed, dee mir ëmmer erëm opfält, dat sinn zum Beispill, dat ee ganz aner Kandheetserënnerungen huet. Also dat fänkt u mat Saachen, déi ee giess huet, déi ee gär als Kand giess huet. Also ech hu jo laang Zäit an Éisträich gewunnt an do gouf et verschidde Glacen, déi et bei eis net gouf. Déi eng oder aner vun deene Glacen, déi war quasi aus dem, aus dem Verkéier gezunn oder déi ass nimmi verkaf ginn an do ass et e Revival ginn. An do hu ganz vill Leit an och Leit, mat deenen ech eppes hat, déi waren da mega frou an esou, hunn wierklech esou, Oh, elo gëtt et déi Glace erëm. An ech war esou, Wat schwätz du? Ech hunn dat nach ni héieren. Wat ass dat iwwerhaat? An dat ass jo eppes, eng ganz Klengegkeet, mee wou een dann mierkt, Okay, jo, dat ginn awer Ënnerscheeder, déi een dann awer beaflossen. Eng aner Saach aus der Jugend sinn och Tëleesserien. Bon, do spillt den Alter natierlech och mat eran. Wann ee méi groussen Altersgap an enger Bezéiung huet, dann kann et einfach sinn, datt ee Saachen am Fernseh gesinn huet, déi déi aner Persoun wuel net méi kennt oder déi se just esou als Meme kennt zum Beispill. Mee also dat si lo Saachen, déi mer esou direkt afalen. An dann natierlech och sproochlech, doriwwer hate mer jo scho ganz vill geschwat, datt dat och en Ënnerscheed mécht, Mee do kann een dann heiansdo och op Mëssverständnicher stouschen, déi, un déi ee guer net, guer net geduecht hat an déi vläicht, jo, déi guer net esou offensichtlech sinn, wann een, wann een ufänkt. A wat hues du fir Beispiller? Ech wollt kuerz ergänzend zu dir elo soen, dat mat der Sprooch, dat ass eng Folleg, déi mer effektiv schonn an der Staffel virdrun opgeholl hunn. Déi kënnt der ganz gär lauschteren, do hunn de Joël an ech eis gutt amuséiert, hunn ech fonnt. An déi ass interessanterweis zu Lëtzebuerg och vill gelauschtert ginn, wéi mer gesinn hunn. A bei Sproochen, also Sprachkultur, dat ka jo souwuel sinn, dass de ënnerschiddlech Sprooche schwätz, mee et kann och si bei där selwechter Sprooch, dass Leit sech ënnerschiddlech ausdrécken. An do mierken ech zum Beispill, och wann ech lëtzebuergesch Podcaste lauschteren, dass et Podcaste gi vu Leit, déi d'selwecht al si wéi ech, déi ech immens gär lauschteren. well ech mech do iergendwéi agebonnen an doheem spieren, wou ech da souguer soe kann, ok, dat war mega sexy, wat déi Persoun grad gesot huet. An heiansdo kann et e Sproochgebrauch och op Lëtzebuergesch ginn, deen ech ultra onsexy fannen oder wou ech mech, wou ech net lande kann iergendwéi. Also dat giff ech zum Beispill bei der Partnersuche spillt dat fir mech zum Beispill schonn eng schonn eng Roll. Mir sinn elo nach ganz aner Beispiller agefall. Also ech si elo 8 Joer mat mengem Partner zesummen a mir, ech weess net, ob d'Leit dat traureg fannen, wann ech dat soen, mee ee vun deene gréisste Verbindungspunkter, déi mir haten, well mer och net vun Ufank un zesumme waren, mee awer schonn zesumme gelieft a geschafft hunn, dat war eeben Aarbechtskultur. Eis verbënnt enorm wéi eng Astellung mir zur Aarbecht hunn, also wéi wichteg et eis zwee ass, eng Aarbecht ze maachen, déi eis um Häerze läit, wou mer wëllen, dass den Ertrag net onbedéngt monetär ass, mee dass et e Sënn ergëtt, wat mer maachen, an dass et eis wichteg ass, do virun ze kommen, dass et wichteg ass, am Team ze schaffen a sou weider. An do kann ech direkt nach e Verweis op eng aner Folleg maachen, déi mer eebe schonn opgeholl hunn. Déi ass nämlech mat deem Partner, mir hunn eis géint Kanner entscheet, ënner anerem, well eis zwee och eis Aarbecht wichteg ass. Dat heescht, dat war fir eis zwee en Argument fir ze soen, et wäerte keng Kanner kommen, well mer wëssen, dass mer esou gär schaffen, ech weess net, ob dat pervers kléngt an enger kapitalistescher Welt, mä dass mer, jo, dat eeben deem Prioritéit gi souzesoen. Wann ech elo net besser wéisst, da giff ech soen, Dir hätt allen zwee ee protestanteschen Arbeitsethos. Dat ass jo eppes, wat dee där Stréimung vum Chrëschtentum nogesot gëtt a wat jo och historesch, mengen ech, e bësse beluecht ass, dat een, dat do eben e bësse sou déi, déi Léier virgeherrscht huet oder nach ëmmer virherrscht, dat Leit, déi erfollegräich sinn, virun allem finanziell, vu Gott iergendwéi extra geseent wieren an een dofir eben dann och vill schafft, fir dat bësse sou dann zréckzekréien. Mee ech mengen, dat ass bei Iech guer net esou. Nee, souwäit ech weess, geet et do jo virun allem drëm, wat dech notrieglech erwaart no dengem Liewen. An dat spillt fir eis allen zwee guer keng Roll. Wéi gesot, et geet och net ëm d'Suen, mee éischter ëm, Wat wëll ech erschafen? An wéi der all wësst, sinn ech elo kënschtleresch net esou begabt a sollt keng Karriär op iergendenger Bün maachen. An dofir soen ech, Mäin Liewensprojet geet elo eeben, also mäin Investissement geet elo an d'Bildung, fir mat anere Leit Austausch ze hunn an deenen eppes bäizebréngen. An dat fannen ech erfëllend. A bei him ass et ähnlech, obwuel hien Ingenieur ass an an engem ganz anere Secteur schafft. Mee jo, an dat, ech kéint zum Beispill net mat enger Persoun zesumme sinn oder Sex hunn oder esou, wou ech géif mierken, dass se, dass hir dat net wichteg ass. Spillt dat fir dech eng Roll? Gëtt et fir dech aner kulturell Ähnlechkeeten, déi s du brauchs, oder?
Ech weess net, ob dat esou eng grouss Roll spillt, wéi dat bei dir eng Roll ze spille schéngt. Also ech mengen, datt dat schonn, ech mengen, et ass schonn fir mech och wichteg, datt eng Persoun Ziler huet an, an sech verwierkleche wëll. Mee ob dat elo iwwer d'Aarbecht ass oder iwwer, iwwer Hobbyen, do giff ech elo net esou streng sinn. Du bass vläicht do och net esou streng, wéi dat elo geklongen huet. Éischter esou de Géigendeel. Ech weess net, ob ech mat enger Persoun laang Zäit kinnt et aushalen, déi wierklech krasse Workaholic ass an wou dann d'Privatsliewe guer keng Plaz méi huet an ech wahrscheinlech och nach d'Gefill hätt, ok ech stinn iergendwéi an un zweeter Plaz sou. Also ech mengen, wann een zu zwee déi Astellung huet an an och weess, dat ee sech dann Pausen huele kann, wéi wichteg dat ass, dann ass dat eng aner Saach. Mee wann wann et en direkte Fokus dorobber gëtt, da mengen ech, wier dat fir mech éischter schwiereg. Also bei eis ass jo elo d'Freizeitgestaltung ass och eppes wou mer eis kulturell no stinn. Ech fannen spillt och a Relatiounen oder och bei Bekanntschaften a Frëndschaften eng Roll. An do kéint ech zum Beispill, well s de och elo vum Protestantismus geschwat hues, kéint och elo net onbedéngt eng Persoun daten déi a Bibellesegruppe geet an hirer Fräizäit. Ech fannen, dass d'Leit dat ganz, ganz gär maache kënnen. Dat ass total okay an ech respektéieren dat a loossen d'Leit a Rou mat menger Meenung diesbezüglech. Mee do wär et zum Beispill fir mech onméiglech, dee Moment ze soen, an enger fester Relatioun wär dat fir mech okay. Hues de do e Standpunkt? Mä do hunn ech Erfahrungen, well ech eppes mat enger Persoun hat, relativ kuerz, wou zimmlech reliéis war an do zimmlech och involvéiert war an eben enger Kierch. An ech hunn dat am Fong ëmmer e bëssen ausgeklammert, well ech mer geduecht hunn, ok, dat ass däin Truc, mär duer dat roueg, mee ech sinn do elo net esou involvéiert oder dat interesséiert mech net. An ech hunn och net vill Loscht, fir doriwwer ze streiden, well ech fannen, dat et soss am Fong ganz okay funktionéiert an dat wär der Persoun awer wichteg fir doriwwer ze schwätzen an also dat wär auch du denker so Sträitpunkt an schmengen dat do wins do net wirklich funktionéiert hätt wann dat längerfristig hätt sollte funktionieren oder sollten ugeluecht ginn der mengglech dat dat effektive Problem gi wier well do äh, also für mech dat echt eng sehr okay schlussen schon mat Rou do mat der an schmeng die aner Person wär wirklich bësse so okay ähm, Ech giff gär doriwwer schwätzen an ech giff dat iergendwéi gär klären a fir mech gouf et am Fong net vill ze klären. Dat, dat mengen ech, dat dat schonn, also wann een sech dat mat Rou léisst, mengen ech, hätt ech net onbedéngt e Problem domadder. Mee wann dat awer, jo, wann dat e groussen Inhalt vum Liewe wier a wann dat eppes wier, wou ech vill iergendwéi oder wou mir gefuerdert giff ginn, datt ech mech vill domadder beschäftegen, dann hätt ech vläicht awer e Problem. An dat muss net onbedéngt eng, eng organiséiert Relioun sinn. Ech menge bei anere Glawensformen oder méi esoteresche Saachen hätt ech vläicht och dann meng Zweifel oder Problemer, datt dat giff funktionéieren. Mee ech mengen, dat hänkt awer wierklech ëmmer e bëssen och vun der Persoun of, wéi wichteg hir dat ass a wéi, wéi vill se och wëll, datt de Partner, d'Partnerin, do involvéiert ass. An ech fannen dat legitim, wann dat propper kommunizéiert ass, also och wann dat en Trennungsgrond ass. Wichteg ass jo dee Moment, dass ee matenee schwätzt a seet, do si meng Grenzen, dat do si meng Liewensinhalter, an dass een deen aneren net verdaamt fir dat, wat e mécht oder em manner Respekt dofir schenkt. Mee et kann ee scho soen, do wëlle mer Iwwerschneidungen an do wëlle mer keng. Mir ass grad agefall, datt et nach en anere Beispill gëtt a menger Liewensgeschicht vun enger Persoun, déi och vläicht net super staark reliéis war, mee och reliéis war, op d'mannst am Ufank vun eiser Bezéiung nach zimlech och dat gelieft huet, a wou dat awer kee Problem war, wou ee sech einfach géigesäiteg am Averständnis war, ok, ech fir mech, ech verstinn dat do perséinlech net, mee wann dir dat eppes bréngt a wann dat fir dech wichteg ass, an do hunn ech och einfach duerch Erzielungen gemierkt, dat dat wichteg ass an dat dat een, een Haltepunkt wär fir déi Persoun, äh, da wär dat ganz ok. Also ech mengen, dat, do ass den Ëmgang domadder och ëmmer eppes, wat wichteg ass. An ech mengen, domat huelen ech warscheinlech schonn e bëssen eng, eng Konklusioun vun, vun deem ganze Podcast hei virweg. Ech mengen, et ass ëmmer immens wichteg, wéi ee mat deene Saachen ëmgeet an, a wat fir Kompromësser een agoe kann a wat ee gewëllt ass, Kompromësser ze maachen. Ech fannen et extrem sexy an och einfach sympathesch, et geet jo net de ganz Zäit just em sexy sinn, wa Leit neugiereg sinn a wa Leit wëllen nei Saache gewuer ginn. An dat kann alles Méigleches sinn. Also dat ka ganz fachspezifescht Wësse sinn, dat ka sinn, dass ee seet, ech wëll nei Bands kenneléieren a mäin Spektrum erweideren, mäi Geschmaach veränneren an esou weider a sou fort. An dat ass zum Beispill eppes, wat mir immens wichteg ass, wat ech elo bei mengem Partner ganz vill hunn, obwuel mer eis fir ganz ënnerschiddlech Beräicher interesséieren. A mir ass awer eben och opgefall, dass ech laang Zäit u sech esou eng lose Friends with benefits Situatioun mat engem Mënsch hat, deen ëmmer zu mir gesot huet, Jo, mee du bass Akademikerin an du wäers mat mir net frou gi well ech hu guer net esou vill Schoul gemaach an ech sinn eben Handwierker a sou weider. An hie sot, duerfir wäert dat ni op en Enn kënne goen. An hien ass interessanterweis ee vun deene fuerwërzegste Mënsche gewiescht, déi ech kennegeléiert hunn, dee mer immens vill interessant Saachen erzielt huet, wou ech vill Akademikerinnen an Akademiker op der Uni kennegeléiert hunn, déi. Do war guer keng Neugierde do. Du hues dech heiansdo gefrot, sou, hei, deet dat eigentlech wéi, heiansdo méi wéi dräi Millimeter nozedenken? A firwat ass. Déi Spannung iergendwéi net do. Sou, hei ass dat do sou tragesch, dass Dir déi fucking Privileeg hat op eng Uni ze goen, an dee Mënsch, vun deem ech do virdrun gezielt hunn, dee stung am totale Kontrast dozou. Jo, also ech mengen, datt et dat schonn gëtt, oder eben eng Neugierde-Kultur. A mir fält dobäi awer och direkt an dat Dee Kulturbegrëff, mir denken dann oft un aner Länner oder un aner geographesch Gebidder, wa mer un aner Kulturen denken. Mee et gëtt jo och innerhalb vun eiser Gesellschaft gëtt et jo och verschidde Kulturen. An den akademeschen Habitus, wéi een dat esou schéin nennt, an d'Aarbechterkultur, dat si jo ganz ënnerschiddlech Sphären, wou een och innerhalb vun engem Land, innerhalb vu Leit, déi mat där selwechter Sprooch, mat ongeféier deem selwechte Schoulsystem opgewuess sinn, déi dann awer einfach, well se en anert Elternhaus hunn, eng awer eng aner Kultur op eng gewëssen Äert a Weis hunn, wou een och kann, jo, Problemer hunn, wou een och kann Spannungen hunn, déi elo net onbedéngt domadder ze dinn hunn, wéi s Du elo gutt erkläert hues, wéi vill Wëssen ee bereet ass opzesaugen, mee éischter eeben mat wéi ee sech gëtt, wéi ee schwätzt, wat fir Wieder ee benotzt, iwwer wat een nodenkt. An natierlech ginn et dann ëmmer individuell natierlech Virléiften. An jo, déi eng Leit sinn ebe méi wissbegiereg wéi anerer. An ech, fir mech ass dat, mengen ech, och scho wichteg, well ech och gär iwwer verschidde Saachen diskutéieren, well ech och gär, jo, mech weiderbilden ass e grousst Wuert, mee einfach Informatiounen opsaugen. An dat hänkt jo och ëmmer dann, do ginn et da erëm ganz vill Ënnerscheeder, wéi d'Leit dat maachen. Déi eng kucke léiwer eng Dokumentatioun, déi aner liese wierklech dräi Bicher a fir aner Leit geet et duer, wa se eng Kéier de Wikipedia-Artikel iwwerfléien an dann ongeféier wëssen, ëm wat et geet. Mee mir ass dat och scho wichteg, datt ech mech mat enger Persoun gutt ënnerhale kann an datt ech och iergendwéi d'Gefill hunn, ok, déi interesséiert sech och fir Saachen, déi e bëssen ausserhalb vun hirem eegene Tellerrand leien. Dat ass, mengen ech, schonn eppes, wat mech, wat ech wichteg fannen an wou ech dann och d'Gefill hunn, jo, vläicht géif dat mat aner Leit net esou gutt goen, wou dat net de Fall wier. Du hues et jo elo scho e puer Mol ugeschnidden, Diskussiounskultur. Wat fält der nach zur Diskussiounskultur an? Ech mengen, dat ass ee Punkt, wou een Diskussiouns an och Sträitkultur, dat ass ee Punkt, wou een, wou et extrem komplizéiert ka ginn a wou och, mengen ech, vill, vill Bezéiungen dann einfach kënnen an d'Bréch goen, well een net déi richteg Aart a Weis fënnt, fir matenee Konflikter ze léisen. An och ze wësse wien et ass, dee seet, ok elo geet et duer, elo muss mer net méi iwwer dat diskutéieren, mir sinn eis eens, dat mer eis net eens sinn. An och einfach sech ageschloe kënnen, dat een déi aner Persoun net iwwerzeege kann. Dat ass mengen ech eppes wat wat ganz wichteg ass. Generell ass jo och d'Fro, geet een éischter Diskussiounen aus dem Wee, schwätzt ee Saachen éischter offen un. An ech mengen do ginn et wierklech och kulturell Ënnerscheeder an an deem vläicht méi engere Sënn, Dat et einfach Leit ginn, déi doduerch, wéi se sozialiséiert gi sinn, Saachen éischter net uschwätzen, an aner Leit, déi Saache wierklech direkt uschwätzen a soen, hei esou oder esou net. An aner Leit, wou s de d'Gefill hues, okay, déi soen der ëmmer, ah jo, mega cool. Si denken sech eppes ganz aneres. An dat ass dann heiansdo éischter schwiereg ze verstoen. Also dat hunn ech éischter lo net a Bezéiungen oder mat Leit, mat deenen ech eppes hat, gehat, mee éischter esou a mat Bekannten, déi jo deelweis einfach aus vun anere Kontinenter sinn, wou s de dann einfach mierks, okay, dat do. Déi Persoun seet mer zwar eppes, mee ech hunn ëmmer d'Gefill, si wëllt mer am Fong eppes ganz aneschtes soen oder si seet mer elo näischt, well se einfach wëll héiflech sinn. Hues du scho esou Situatiounen? Dat kennen ech ganz gutt. An do ass et jo dann och u sech Deel vun der Diskussiounskultur, ob een net selwer gewinnt ass, am Moment vum Zweifel nozefroen. Ech hu gemierkt, dass et an all deene Relatiounen an zwëschemënschleche Bezéiungen, déi ech hat, esou oft gehollef hätt, wa mer méi eng Kultur vum Nofroen hätten. An eppes anescht, wat och interessant ass, souwuel op Aarbecht wéi am Privatliewen, dat ass Feedback-Kultur eigentlech och. Dat gehéiert jo och dozou, wéi si Leit et gewinnt, Eng Réckmeldung ze kréien, gëss de just eng Réckmeldung, wann s de eng gefrot gëss, also wann een dech drëm biet, em Feedback ze ginn. Also do ginn et vill spannend Austauscher. An ech muss awer och soen, also meng Diskussiounskultur huet sech seit där éischter Relatioun mat 16 Gott sei Dank och staark verännert. Et kënnt jo ëmmer rëm neien Input duerch nei Bezéiungen, dofir sinn ech frou, datt ech der e puer hat. An ech hunn do awer natierlech och Grenze fir mech iergendwann. festgestallt, wou ech gesot hunn, et gëtt eng Zort oder et ginn Zorte vun Diskussiounskultur, zu deenen ech ni méi zréck wëll. Also ech hat no laanger Zäit ebe mat enger, mat enger Persoun ze dinn, déi verbal extrem aggressiv gi konnt an déi einfach sou ëmmer funktionéiert huet, dass wann et emotional grad geköchelt huet, amplaz dann ze soen, hei mir maache lo hei eng Paus, ech muss eng Kéier kuerz eraus, dann nach dräi Mol méi Gas ginn huet. Also fir mech ass zum Beispill immens inakzeptabel ënnert d'Gürtellinn ze schloen an ech Kënnt fir mech och net a Fro, dass Leit jäizen. Et gi Leit, déi sinn do manner empfindlech, mee fir mech hues de u sech gemeinsam scho verluer, wann iergendee bläre muss, fir dass deen anere nolauschtere muss an esou weider. A jo, wéi gesot, ech hu mat menge Mënschen ronderëm mech duerfe wuessen an ech si bësse frou driwwer, dass deen een oder dat anert och mol mer ze verstoe ginn huet, dass se och mat mir konnte léieren. An dat ass natierlech och schéi, well dat sinn och natierlech wäertvoll Kaddoen, déi ee sech géigesäiteg ka maachen. Gëtt et da sou eppes wéi sexuell Kultur? Ech hunn dee Begrëff nach net esou oft verwennt. Ech, also mir, ech hu schonn déi ganzen Zäit eppes am Kapp, wou ech elo geduecht hu wann ech dem Anne dat elo soen, da kuckt hatt enker grouss an weess net méi, wat et soll soen. Mee et gëtt jo sou eppes, dat sech Queer Culture nennt. Also och verschidden, an ech mengen, datt dat awer och normal ass, dat marginaliséiert Persounen wann se dann eng Community fannen, wann et déi da gëtt, ähm, dat se einfach eng, eng gemeinsam Kultur entwéckle, esou wéi et jo och eng Jugendkultur gëtt, quitte dat Jugendlecher lo per se vläicht net onbedéngt all marginaliséiert sinn, mee awer iergendwou an eiser Gesellschaft schonn e bëssen. An ech menge schonn, dat et eleng doduerch, dat et verschidde. och Sexualitéite ginn, déi marginaliséiert sinn, déi an innerhalb vun enger Community stattfannen, dat et do och aner Sexkultur gëtt. An ech mengen, datt dat eppes ass, wat mir oft net ausschwätzen hei am Podcast, mee ech mengen, datt déi, wann ech elo mol ganz grouss soen, déi sexpositiv Blos, an där mir e bësse sinn, dee Message, dee mir ginn, dat ass och eng aner Sexkultur, wéi vläicht eng Mainstream-Hetero-Sex-Kultur ass. Also dat, wat mir oft bëssen uprangeren, wa mer soen, ok, wann ee Sex op Penis a Vulva a Penetratioun beschränkt, dann huet een ee ganz beschränktent Bild vu Sex a vu sexueller Kultur. Dat dat, jo, déi virherrschend sexuell Kultur ass, dat wat, wou mir oft kritiséieren, an dat et eben och anerer gëtt, déi vläicht alleguerten an enger grousser sexpositiver Blos sinn, an dann ginn et awer nach kleng Ënnerblosen, déi eben dann d'Queer Culture sinn oder eben och d'BDSM Community, an, an da ginn et nach do nach ganz vill Ënnerscheeder, esou mat Fetischen. Ech war haut
bei engem Kolleeg, déi elo nei ugefaang huet ze daten an en ass zimmlech frou, ech hunn d'Äntwert schonn déck schéi fonnt well en sech gefreet huet an verschéin um nozelauschteren an dunn hu mer iwwer safer Sex geschwat an du sot en eben dat géif eigentlech ëmmer wa Saachen nei ufänken an nach keng géigesäiteg Testergebnisser um Dësch leie guer net a Fro kommen iergendwéi ongeschützte Sex ze hunn an dunn hu mer doriwwer geschwat dass et Mënsche mat Penis ginn déi soen hei Kondomer hunn ech net esou gären. Du sot ech, wat mech giff stéieren, dat wär, dass immens oft an der Diskussioun vergiess gëtt, dass Mënschen, déi eng Vulva hunn, Kondomer jo och net onbedéngt grandios fannen. Also vum Gefill hier, soen ech elo. Also do schwätze mer elo net vum Sécherheetsbedürfnis. Also dass d'Sécherheetsbedürfnis op béide Säite sollt do sinn, idealerweis, dat ass kloer. Mä dann huet hie mir erzielt, dass hien, guer keen Orgasmus ka kréie wa Kondomer mat am Spill sinn, an du sot hien awer dat wär fir hien normal, an also hie sot hien, hie sot dat wär jo och net zwéngend noutwendeg, an hie sot ech ka mer eigentlech näischt méi schéines virstelle wéi dann flotte geschützte Sex ze hunn, an dann eben am spéidere Verlaf vum Owend, vum Dag, vum Moien, wat och ëmmer. eventuell dann en Orgasmus zu méi spéit, zu engem Moment wou lo kee Kondom méi muss mat am Spill sinn, an dass dat dach eigentlich schéi wär wann een et an d'Längt zitt an dass een ebe sech guer net op den Orgasmus fixéiert als das höchste zu erreichende Ziel an dono aschléift. An do denken ech och un är Emissioun oder är Folleg déi der gemaach hutt eben iwwer d'Dauer vu Sex, Recommandéieren ech och, sollen d'Leit lauschteren. An dat gehéiert fir mech och zur sexueller Kultur, wat s du fir eng Virstellung dovunner hues, wéi Saachen ofzelafen hu, wéi wichteg der et ass, dass deen anere Spaass huet oder dat anert Spaass huet, wéi vill s de nofrees, ob s de ëmmer dat selwecht mëss oder ob s de heiansdo mol kënns a sees, oh, ech hunn do eppes Interessants gelies, solle mer dat net villäicht mol probéieren? An dass de net einfach esou dominant gëss. ouni dat mat engem ofzeschwätzen, wann s de dominant wëlls sinn an fir deen aneren ass dat an der Rei, da kann een dat jo ofschwätzen, mee dat fannen ech u sech héchst relevant a wann et am Konsens geschitt an e coolt Gespréich virdru stattfënnt, ass och dat sexy. Jo, also do stëmmen ech der einfach zou. Do kann ech jo net vill méi dozou soen, dat ass einfach ganz richteg. Also dat ass dann erëm eppes, wat ech spannend fanne wa mer iwwer Kulture schwätzen, well ech mengen, datt ähm, et bal iwwerall op der Welt esou een een normatiivt Verständnis gëtt vun deem, wat wat Sex ass an an wat dozou gehéiert an wéi ee sech do ze verhalen huet. Ech mengen, datt et do net esou vill Ënnerscheed gëtt, esou zwëschen Nationalitéiten oder zwësche Kontinenter oder whatever, mee dat dat éischter esou eng Kultur vu Konsens, vun op sech oppassen, dat wat mir oft Sex positif nennen, wou ech am Fong fannen, datt et iergendwann hoffentlech déi dominant Kultur gëtt a sech duerchsetzt, datt een openeen oppasst, datt ee matenee schwätzt, datt ee sech ofschwätzt an datt een, jo, oppasst wat ee mécht an eben och iwwer Saache wéi safer Sex schwätzt an Um, also das jo och cool, wann ee Sachen normal fënnt, mee ech fannen, datt een trotzdem sech ofschwätzen kann a soll.
An ech fannen eigentlech, well s du elo grad vun der dominanter Kultur geschwat hues, also ech versti wat s du domadder gemengt hues, mee mir ass, mir ass nach eppes Zousätzleches agefall, déi Zäit wou ech op d'Uni komm sinn an do vill am queer-feministesche Referat ënnerwee war, oft kënns de dann an esou eng Situatioun, wou iergendwann dann awer jiddereen dovunner schwätzt, so, hey, wat, wouhinner sinn ech dann orientéiert oder net? An iergendwann sot ech, Leit, geet mer duer, ech sinn anesexuell. An dat trëfft et jo letztlech och am beschten. Also et mécht jidderee wéi e wëll, mee ech fannen anesexuell ass am allerzoutreffendsten. An dat war och ëmmer mäin Dram, iergendwann enk e Projet domadder ze maachen. Dat ass leider ni duer geschitt. An ob se et elo eng dominant Kultur gëtt oder ob zwou verschidde Sexkulturen openeestoussen, et ka jo ëmmer och an där Begéignung eng nei Zort vu Kultur entstoen. Ech hat eng aner sexuell Kultur mat deem Partner, deen ech virdrun hat, wéi mat deem Partner, deen ech elo hunn. An déi sexuell Erliefnisser, déi ech dotëschent hat, déi waren nach eng Kéier anescht. Dat heescht, du hues all Kéiers eng nei Bubble, déi entsteet. An dat ass jo och, mengen ech, dat, wat einfach Begéignunge mat Mënsche, siefen se elo sexuell oder platonesch, kann eenzegaarteg man an ech fannen eigentlech näischt méi langweileg wéi wann s de driwwer diskutéiers ech datt deen ee lo Recht huet oder dat anert lo Recht huet mee datt s de do iergendwéi zesummekënns an dofir fannen ech och datt wann wa mer elo erëm an den Nationalitéite Mënsche vun der anerer Säit vun der Welt drück eraginn natierlech deng deng Geschicht deng Biographie ka mat enger Zort vu Kultur ze dinn hunn mee dat heescht jo nach ëmmer net datt s de dech net austausche kanns an dech an der Mëtt treffe kanns oder esou. Also ech gleewen drun, dass Mënsche vunenee léiere kënnen. An dat mécht zimlech vill Spaass eigentlech. Ja, ja, ja. An also du hues dat elo ganz individuell formuléiert mat, mat anesexuell. Ech fannen dat ganz interessant. Dat eng Fro ass, déi ech mir och ëmmer erëm stellen, esou, Däerf ech mech zu Queer Culture dozougehéiereg féieren? Et, et ginn och Leit, déi, déi esou bisexuell Culture. irgendwie fuerderen oder soen, dat an dat gehéiert dozou. Boah, dat sinn dann oft e bëssen, bësse selbstironesch äh, Saachen, déi, déi engem opfalen an enger Grupp. Äh, also et gëtt dee Witz zum Beispiel, dat bisexuell Leit net, net roueg kënne sëtzen an net, äh, net riicht kënne sëtzen virun allem. Also dat ass dann och mat Sit straight. Den Arm wackelt du schon grad de ganzen Zeit. ja, ja, ja. Ich, ich, kann, ich kann auch effektiv net, net ruhig sitzen. Also dat, dat trifft so an do, do fühle ich mich dann noch irgendwie zougehörig, weil de Witz op mich zoutrifft. An äh, einerseits denke ich mal so, okay, ich sind aber ein bisschen weit fort von, von gewisse Sachen, darf ich mich dann auch zougehörig fühlen. An dat Fannen ech dat si ganz interessant Froen an déi och vill esou mat der Selbstwahrnehmung an Identitéit ze dinn hunn. An dat ass meng ech och ëmmer en e Léier an e Selbstfindungsprozess. An dat kann eppes ganz Schéines sinn. An do ass eben och dann d'Begéignung mat anere Kulturen, wou ee vläicht guer net wëll zougehéiereg sinn oder wou een denkt, ah dat do ass am Fong eppes wat ech cool fannen, wou ech am Fong méi will drakommen, wou een dann op eemol jo eng aner Persoun kenneléiert an dat. déi Persoun lieft dat méi an et kënnt een da méi doranner, wat och ëmmer dat dann ass. Also dat kann, dat ka Queer Culture sinn, dat kann eng BDSM-Kultur sinn, dat kann alles Méigleches sinn, wou een dann einfach Saache kenneléiert a sech o bëssen dann déi Saache rauszéie kann, déi fir ee selwer sech gutt ufillen an déi fir ee selwer wichteg sinn. Mir ass elo nach eppes agefall, och effektiv duerch en anere Podcast. Ech hu scho mat dir kuerz iwwer de Jos den Helle geschwat. Ech weess, datt ech der dat enker gewisen hunn an datt ech der gesot hunn, datt ech heiansdo leider wierklech zimlech zolidd um Buedem leie vu Laachen, wann ech seng Videoe kucken. Also, souwäit ech dat bis elo verstanen hunn. Also, et ass e lëtzebuergesche jonken Typ, deen e portugisesche Background huet. A wann heen de Jos den Hellen ass, da schwätzt hee. Franséisch, wéi vill Lëtzebuerger Franséisch schwätzen, an en huet eng Fukuhila-Paréck un an ee Schnurres. An also ech hu scho vill Saache vun him gekuckt an hu wierklech einfach schrecklech misse laachen, well, well een dat einfach esou kennt aus senger Liewensrealitéit. A mëttlerweil huet hie méi Personnagen an hie spillt eben och ee Portugies an da schwätzt en eben zimmlech por, portugisescht Franséisch, giff ech elo emol soen. An ech hu dann an engem anere Podcast héieren, dass wann s du selwer méi e portugisesche Background hues a verschidde Saache kenns an virun allem och Klischeeë kenns, déi verschidde Portugise vu Lëtzebuerger hunn, dass de seng Witzer op zwou Ebene verstees an dass de dann eigentlech voll am Virdeel bass, wann s de Lëtzebuerger a Portugis bass, also wann s de béides zesummen hues. An dat fannt ech mega spannend, well dann hues de jo och nach déck vill Leit am Publikum, déi dat ënnerschiddlech kënne verstoen an de Mehrwäert ass auf jeden Fall Zimlech grouss. Mä do geet et jo elo schonn ëm Kulturen innerhalb vum Humor. Wat spillt déi Humorkultur oder de kulturellen Humor fir dech fir fir eng Roll? Bah, ech mengen se zesumme laache kënnen, also op d'mannst fir mech ass dat zimlech wichteg, och wann ech dat elo, wann ech ee Questionnaire misst ausfëllen, wat ass der wichteg an enger Bezéiung, géif ech dat wahrscheinlech net dropschreiwen. Mee et fält mer awer, wann ech driwwer nodenken, fält mer et ëmmer erëm op, datt et immens schéin ass, zesumme mat enger Persoun laachen ze kënnen, iwwer déi selwecht Saache laachen ze kënnen, déi selwecht Saache witzeg ze fannen. An oft entwéckelt ee jo och an enger Bezéiung esou Insider, déi dann aner Leit vläicht net onbedéngt verstinn oder net esou witzeg fannen, mee déi fir ee selwer dann awer enorm witzeg sinn a wichteg sinn och iergendwou. An ech fannen dat schonn, also éischtens interessant an ech mengen, datt dat awer och iergendwou vill beaflosst, wéi sympathesch een e Mënsch fënnt, wann ee mierkt, iwwer wat d'Saach, iwwer wat ee laacht. Also ech weess net, ob ech mat Leit déi de Mario Barth gutt fannen, fir elo e ganz schrecklecht Beispill ze huelen, ob ech mat deene kinnt iergend eppes Sexuelles maachen. Ech mengen nämlech net. Jo, elo denken ech grad un den Hoppen Tate, well mir hu jo och an der leschter Staffel, haten de Matteo an ech jo iwwer Humor, Sexualitéit an Diskriminéierung a sou weider geschwat an do sot ech effektiv och, datt weder den Hoppen Tate selwer nach Leit déi hien iergendwéi witzeg fannen elo onbedéngt a mäin näheren Beuteschema iergendwéi era giffe passen. Beuteschema ass och kee schéint Wuert. Dir sidd och net sexy. Genau esou wéi déi riets um Ufank. Dann ass dat op alle Fall gekläert. Solle mer e ganz kuerze Resumé maachen? Also fir mech, mengen ech, ass dat Wichtegst, wat ee ka erauszéien, ass matenee kommunizéieren. Dat ass natierlech och net ëmmer einfach, well et verschidde Kommunikatiounskulture ginn, Gespréichskulturen, doriwwer hu mer och vill geschwat. Ech mengen, et ass wichteg, datt een et fäerdeg bréngt, e Schratt openeen zouzegoen, Kompromësser anzegoen an awer och fir sech selwer erausfënnt, wou si meng Grenzen a wou sinn déi Saachen, déi mer esou wichteg sinn, egal wat fir eng Kultur dat elo ass, dat ech net iwwert mäi Schiet sprange kann, wou ech einfach eng Grenz setze muss. An ech menge wann een déi Saache erausfënnt, da kann ee mat Leit aus alle méigleche Kulture Bezéiunge féieren, eppes hunn an dat kann och dann ëmmer flott sinn. Du hues mir virdrun zougestëmmt, ech stëmmen dir elo zou. Dat hu mer net ëmmer gemaach an eisem Liewen. Dat heescht, och mir hunn eppes vunenee geléiert. Et war mer eng ausseruerdentlech Freed. Iwwregens, heibausse wou am Gaart, wou mer am Gaart sëtzen, ech hu grad gemierkt, hei ass ee Steen, dee gesäit aus wéi en Einhorn. Also just fir dass de wëss, dass ech glécklech sinn an ech hoffen, de Joël ass och glécklech an ech hoffen, dir sidd glécklech an dir wäert elo nach vill méi Gléckseelegkeet kréien, well elo kënnt nach eng Rubrik.
Domadder wënsche mer iech dann schéin zwou Wochen an bis déi nächst Kéier wann et erëm heescht Méi wéi Sex. Tschüss.
Ciao.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Firwat soll ech mat Kanner iwwer Gender an sexuell Identitéiten schwätzen? Gender oder Geschlecht ass een Deel vun eiser sexueller Identitéit. Wann ee sech an sengem Kierper wuel spiert, schwätzt ee vun Cisgender. Falls ee sech onwuel oder am falsche Kierper spiert, schwätzt ee vun Transgender oder Gender Non-Conforming. Et kann een och méi oder manner weiblech oder männlech optrieden An dës ass vun eiser Gesellschaft geprägt a mat engem gewëssen Drock an Erwaardunge verbonn. Déi meescht Kanner fänke mat 3 Joer un eng staark Genderidentitéit ze hunn. Soll ech mat mengem Kand oder Jugendlechen doriwwer schwätzen a wa jo, wéi a firwat? Wéi kann ech iwwer Gender schwätzen? Am Idealfall mécht een dëst a ville klenge Gespréicher zu verschiddene Momenter vun der Kandheet an dem Jugendalter. Sich der déi néideg Informatiounen eraus. Op der Säit vu Méi wéi Sex fënns de verschidde Rubriken an Episoden, déi dëst Thema behandelen. Ee gudde Moment fir sou ee Gespréich unzefänken kéint beim Iessdësch sinn oder wann d'Thema an den Noriichten oder a soss engem Gespréich opkënnt. Stell oppe Froen fir ze verstoen, wat d'Kand fillt, wat et denkt a wéi vill et schonn iwwer d'Thema weess. Schwätz positiv iwwer Diversitéit an dass verschidden Identitéiten eis zu deem maachen, wat mer als Mënsche sinn. Dëst sent d'Signal, dass de mat dem Thema vertraut bass an d'Kand sech bei Froen oder Onsécherheeten un dech wenne kann. Esou Persounen nennt een och nach Allies, also Alliéierter, Persounen déi een ënnerstëtzen a respektéieren. Ënnerstëtzung ass hei immens wichteg, genau wéi et wichteg ass, Léift ze weisen an ze deelen. Op dës Aart a Weis weess d'Kand, dass egal wéi ee sech fillt oder fille wäert, dat ok ass an de Risiko verstouss a mëssverstan ze ginn kleng ass. Gëff dem Kand de Fräiraum seng eegen Entscheedungen ze treffen, seng Kleeder selwer erauszesichen egal ob déi rosa, blo oder eng neutral Faarf sinn. Looss dem Kand de Choix, mat deem ze spillen, op dat et Loscht huet, egal ob dëst eng typesch Meederchersspillsaach oder eng fir Jongen oder eng méi neutral ass. Domat léisst een d'Kand selwer seng sexuell Identitéit opbauen an et kann een ausprobéieren, wat sech gutt oder net esou gutt uspiert, an dëst ouni Aschränkung. Wann d'Kanner mierken, dass d'Elteren an déi aner Erwuessener a sengem Ëmfeld et esou akzeptéieren, wéi et se spiert, mécht dat et méi einfach, sech fräi ze entwéckelen. Schwätz Stereotyppen a Klischeeën un an erklär de Kanner, dass mer all anescht a verschidde sinn an net onbedéngt an eng Box passen an dat dat ok ass. Probéier se op kee Fall vun eppes ze iwwerzeegen oder ze forcéieren. Et ass wichteg, dëst Thema unzeschwätzen, well et eng Manéier ass, verschidden Identitéiten ze normaliséieren. Wann een als Kand vun den Eltere verstouss gëtt, ass een als Erwuessenen engem aachtfache Risiko ausgesat, sech ze verletzen. Mat Kanner esou Themen unzeschwätzen, léiert se, iwwer méi komplizéiert Themen ze kommunizéieren. Et hëlleft och, Empathie ze fuerderen an schützt esou Kanner viru Mobbing an Diskriminéierung. Iwwer Gender ze schwätzen heescht sech sou ze akzeptéiere wéi een ass, Respekt a Léift ze weisen a sech géisesäiteg besser ze verstoen.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.
Dir fannt méi wéi sex op Facebook, Instagram, sexpodcast Punkt lu. oder all gewinnten Podcast-Plattformen.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndlecher a finanzieller Ënnerstëtzung vum CSAS, dem nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. Den CSAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.